U kif qed jitkellmu fuq ir-Reġina malajr malajr irrid nidħol jien, ma nistax ma nidħolx jien hekk qed jitkellmu fuq ir-Reġina. Il-lejla t-tajba din hija r-rokna tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lejla, l-ismijiet. L-ismijiet tat-tfal huma t-tielet l-aktar ħaġa li jitkellmu fuqha l-Maltin jew almenu li qed jitkellmu fuqha bħalissa l-Maltin. Ovvjament l-ewwel tnejn huma l-Panama u l-revision. U kif qed nitkellmu fuq l-revision, malajr malajr, ma tafx kif dejjem nisimgħuhom jgħidu illi kull pajjiż jipprova jtella' l-aqwa pakkett għall-revision. Ok, apparentement, dis-sena l-kantant tal-Belarus ħadha vera bis-serjetà dik, għaliex qed jgħid li jrid jtella' u juri l-pakkett fuq il-palk. Dan huwa Alexander Ivanov, il-kantant tal-Belarus, u b'dimja vera, talab permess il-BU biex ikun jista' jkanta fuq il-palk għarwien waqt il-Eurovision u jtella' miegħu żewġ volpijiet iduru miegħu. Ok number one ma nistax nimmaġina x'jista' jiġri jekk dawk il-volpijiet live fuq il-palk jaqbadhom il-ġuħ waqt id-diska u jkunu qegħdin iduru u jsibu l-pakkett tiegħu ma' wiċċhom. U two, naħseb ilkoll naqblu li l-pakkett tal-kantant tal-Belarus ma jimpressjonana xejn għaliex jekk irridu, aħna nistgħu nikxfu pakkett u naħsieb ilkoll naqblu li l-pakkett tagħna huwa ħafna aħjar mill-pakkett ta' dan it-Tarzan. Imma lura għall-ismijiet. Kull sena, it-Times toħroġ artiklu bl-ismijiet tal-bejbies li jkunu twieldu f'dik is-sena. U kull sena, din il-lista tibqa' tissorprendina. Din is-sena, pereżempju, hemm ismijiet bħal Olivia, Sultan, Saga, Aysin, Bitania, Cleona u s-soliti Zanixiel, Zaxiel, Zexinzer, Zedaixa u Xeznowli. U frankament, għalxenn qlajt garġija f'Novembru li għadda waqt iċ-ċogim inħampqilkom fuq ir-Reġina? Għaliex waqt iċ-ċogim disa' minnkom semmejtu t-tfal tagħkom Elizabeth jew Eliżabbetta? Xi ħaġa interessanti ħafna hi li dis-sena fost il-lista tal-ismijiet hemm żewġ bejbis jisimhom Bejbi Xemx u Bejbi Wisq Sabiħa. Min jaf, forsi hemm ftehim bejn il-ġenituri li jibdew isemmu t-tfal tagħhom għal-lyrics ta' Xemx, ta' Tramps. Min jaf. Tista' tkun. Jiena naqbel magħha. Imma jekk se tibqa' tiġri din li l-parents jibdew isemmu l-ismijiet għal-liriks ta' Xemx, tliet snin oħra meta dawn it-tfal jidħlu l-iskola, ir-rassenja se tkun spettakolari. Present? Present. Present. Present. Present. Daqt jasal fejnu? Taqtiegħa tal ma ġiex skola llum u mbagħad hemmhekk tqum ġawhra wisq sabiħa li tkun dejjem bilqiegħda n-naħa ta' wara tal-klassi u tgħidilha le miss ċempiltlu daqt jasal qiegħed on the way daqt jasal. Ħaġa oħra sorprendenti fil-lista ta' dis-sena kienet illi kien hemm ħafna trabi jisimhom Mark Lawrence. Ok, din mhix vera vvintajtha jien mill-bidu sal-aħħar, imma please mamajjiet u papajjiet ikkunsidrawha għax vera idea tajba. Imma l-aktar ismijiet strambi f'Malta mhumiex l-ismijiet tat-tfal, imma l-ismijiet taż-żwiemel. Mons Kenny Honey minn Celebrity Photo fit-tielet post. Għadna naraw ukoll lil Silver Reboco hekk kif jonqos issa li jsiru l-aħħar 250 metru ta' din it-tiġrija b'Mons Kenny Honey ikun għadu attakkat minn Celebrity Photo Hemm Silver Boko u erba' fuq in-naħa ta' barra tila wkoll Samuel Bezzina b'count of life iżda Monsanny Honey għadu hemmhekk u jtemm rebbieħ Monsanny Honey quddiem ukoll in-numru ħamsa l-Silver Boko fit-tielet post count of life fir-raba' post ix-Shakira Trott. Iva, F'Malta għandna żwiemel li jisimhom Monza Nahani, Celebrity Photo, Very Nice Seven, Donald Duck Tuma, Touch the Diamond, Mind Your Head, Quo Vadis Fedo, Memory Chip, Shakira Trott, Happiness Photo, Hello Kitty, Holy Smoke u Conrad Circle. Da tal-aħħar Conrad Circle kissirna moħħna nippruvaw nifhmu minn fejn ġabuh, sakemm imbagħad rajna dan ir-ritratt u fhimna eżatt minn fejn ġabuh, għaliex Conrad Circle! Imma hemm raġuni għalfejn l-ismijiet jisimhom daqshekk stramb. L-ewwel nett, ħafna minnhom jiġu minn barra minn Malta, eh, u allura l-isem ikunu diġà tawulhom skont il-pajjiż li jkunu twieldu fih. Imma mhux hekk biss. Hemm ċertu regolamenti ta' kif issemmi żwiemel, pereżempju, meta jitwelidlek żiemel irid ikollok nofs l-isem tal-omm jew tal-missier biex ikunu jagħrfu, jistgħu jagħrfu mil-liema razza ġej. Qisha bħas-sistema tal-kunjomijiet tagħna. U fl-aħħar nett trid toqgħod attent għaliex ma jistax ikollok żiemel tat-tiġrija li jismu bħal ieħor. Hemm regolament li jgħid li kull żiemel tat-tiġrija fid-dinja jrid ikun jismu differenti minn kull żiemel ieħor. U allura jista' jkun li tant twieldu żwiemel illi l-ismijiet normali ttieħdu kollha u allura s-sidien taż-żwiemel qed ikollhom jippruvaw jivvintaw ismijiet ġodda biex ma jkunx hemm żiemel ieħor jisimhom bħalu. U allura nifhimha għalfejn l-ismijiet taż-żwiemel huma daqshekk strambi. Imma għal dawk il-ġenituri li jħobbu jsemmu lit-tfal tagħhom b'isem stramb, Tafu li ma jeżisti l-ebda regolament fuq it-tfal, hux hekk? Tafu li jista' jkun hemm żewġt itfal li jisimhom bl-istess isem? Insomma, il-punt hu li mhux faċli tagħti ismijiet liż-żwiemel. Aħna ppruvajnieha din, qbadna sett ta' żwiemel u ppruvajna nagħtuhom isem. Kienet diffiċli ħafna imma rnexxielna. U rrid ngħidilkom li dawn huma ismijiet veri li aħna vvintajna u ppruvajna kemm jista' jkun nagħmluhom skont ir-regolamenti internazzjonali. U allura, Sinjuri u Sinjuri, illejla bi pjaċir nilqagħkom għat-tiġrija Kategorija Xe taż-Żwiemel ta' Trott. Iż-żwiemel huma, bin-numru tnejn, Cedoli Char misjuq minn Simon, bin-numru tlieta, Owl's Eyebrows misjuq minn Karmenu Cacopardo, bin-numru erbgħa, Secret Trust misjuq minn Konrad, bin-numru ħamsa, Walk on Water misjuq minn Anton Attard, bin-numru disa', Desire misjuq minn Claudette u fl-aħħar nett, bin-numru ħdax Panama Power misjuq minn Joseph. U hekk hu kif qed naraw sinjuri, għadha kemm bdiet it-tiġrija u ż-żiemel Panama Power b'saħħa tremenda jidher li mill-ewwel qiegħed fil-vantaġġ. Tiġrija spettakolari sinjuri. Warajh fit-tieni post iż-żiemel Owls Eyebrows misjuq minn Karmnu Cacopardo li għadu qatt ma rnexxielu jirbaħ tiġrija mġiddma. Cedo li Charm jibqa' jipprova jissielet għal ewwel post imma jibqa' jaqta' lura. U hekk hu issa qed naraw lil Walk on Water li bil-ħeffa ta' saqajha taqbeż lil Cedo li Charm u tinsab wara Panama Power. Tiġrija tassew eċitanti hekk kif qed naraw lil Panama Power jibqa' fl-ewwel post. Iż-żiemel Secret Trust jibda javvanza, iż-żiemel Secret Trust li nfakkarkom ġie minn New Zealand u li ħafna talbu li jiġi skwalifikat minħabba li dan l-aħħar instab li kien qed jiġri bil-galopp minflok bit-trott. U hekk u fuq wara qegħdin naraw lil Secret Trust u Desire javvanzaw. L-eċitament issa qed jikber sew, Secret Trust jidher li se jaqbeż lil Walk on Water, Cedo li Charm jibqa' jaqta' lura. Secret Trust u Desire jibqgħu jissieltu għat-tieni post. Fl-ewwel post issa jibqa' jiddomina Panama Power warajh Walk on Water u fit-tielet post Cedo li Charm. Din it-tiġrija mimlija entużjażmu issa tinsab fl-aħħar 250 metru u hekk qed naraw lil Panama Power fl-ewwel post u jidher li se jirbaħ it-tiġrija. Cedo li Charm jibqa' laħaq u hekk hu l-aħħar ftit metri sinjuri tispiċċa t-tiġrija fl-ewwel post Panama Power misjuq minn Joseph, fit-tieni post Cedo li Charm misjuq minn Simon, fit-tielet post Walk on Water misjuq minn Anton Attard. U fir-raba' post, Secret Trust misjuq minn Konrad. Dawk kienu l-ħsibijiet għal-lejla, grazzi ħafna ħa morru għal ftit reklami nkunu lura minn hawn ftit ieħor biex inkomplu bil-programm.